Hormatly watandaşlar! Siziň bilşiňiz ýaly, häzirki ýaşaýan Türkmenistanymyz, Türkmenistan döwletimiz bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň ýigrimi ýedinji oktýabrda öz Garaşsyzlygyny alyp emele gelindi. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyldan başlap şu güne çenli halkymyzy bi halkymyzyň ýurduny bikanun ýagdaýda diktatorlar eýelap, saý bikanun saýlawlar geçirip, Ýaňky biziň saýlaw seslerimizi ogurlap, togsan iki prosentden ýokary sesleri özlerine goýup, özlerini prezident alyp, diňe öz bähbidini işlediler. Olar öz şekillerini gurdular, olar öz köşklerini gurdular, olar öz manadyny çykardylar, olar özleri üçin, dogan-garyndaşlary üçin işlediler. Biziň halkymyz otuz üç ýyldan bäri diňe kösenip gelýär, we ada biadalatygy dadyp gelýär. Hormatly watandaşlar! Ine, gaýdyp biz, gaýtyp biz öňki Sowet Soýuzynda azatlygymyz köpdi. Häzirki günde biziň ne-de azatlygymyz bar, ne garaşsyzlygymyz bar, ne kanunlarymyz bar, ne biz arkaýyn ýaşap bilýäs. Şu günki günde diktatorlaryň we onuň gurnan sistema Türkmenistan döwlet gurluşygyny doly ýatyrdy. Türkmenistanda kanunlar işlänok. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hiç kimi, ýagny konstitusiýasyny hiç kim hormat goýanok. Türkmenistan hökümeti talamançylyk edip biziň halkymyzy talap ýör. Biziň halkymyz Türkmenistanyň Türkmenistanyň hökümetinden gaçyp, ýagny ondan gorkup, ondan ýagny hiç zat kömek alman aýlanmaly, gezip aýlanmaly bolýar. Ine, Konstitusiýanyň garanty diňe özüne garant bolup, halka garşy bir topar kanunlar çykarýar. Konstitusiýanyň garanty ýalaklary we parahorlary üýşürip, parahor halky talaýan galtaman hökümeti gurdy. Hiç bir döwletde şol ýaly Ýaňky gurlan sistema ýokdur. Türkmenistanda halka hyzmat etmeli hökümet adamlary biziň halkymyzdan, hatda biznesmenlerdenem, potratçylardanam baý ýaşaýar. Şol ýaly zat hiç ýerde görmersiňiz. Bize hyzmat etmeli adamlar, ýaňky biziň biziň öýümizde, biziň pulumyza tutulan bize hyzmat etmeli adamlar bizden baý ýaşaýar. Pul real zat bir gülkünç zat. Üns beriň watandaşlar. Siz puluna hyzmat etmäne tutulan adam sizden baý ýaşan bolsa, hiç bir beýle zatlar kellä sygyp bilmez. Kanun boýunça hökümet tarapyndan pula tutulan adamlar bize hyzmat etmän bizleri talap bizden baý ýaşaýarlar. Ine bul biadalyklyk. Bular ýaly bolmalyar. Bular ýaly hökümet gurluşygy, ýaňky döwlet guruş sistemasy bolmalyar. Ol hem intek diktatoryň gurlan, gurnan masgaraçylygy, masgaraçylygynyň hemmesi däl. Biziň haklarymyzy goramaly hökümet tarapyndan tutulan, hak-hukugy goraýan guramalar adalatlyga däl-de, kanunçylyga däl-de, Konstitusiýadaky görkezilen biziň mukaddes haklarymyzy goraman, gaýtyp diktatoryň we onuň paraholyk hökümetini goraýar. Diktatoryň guran hususy Türkmenistanynda biadalatlyk, parahorlyk, nadanlyk, kezzaplyk, ýallaklyk ýaly zatlar höküm sürýär. Men bular ýaly Türkmenistanda ýaşasym gelenok. Siziň şular ýaly Türkmenistanda ýaşasyňyz gelýärmi? Elbetde ýok. Ine şonuň üçin biz köp watandaşlarymyzy Türkmenistany terk edip başgalaryny, dogan-garyndaşlaryny alyp daşary ýurda göçüp gidýärler. Ine biz şu zatlary duruzmaly. Öňki döwürdede türkmenler şular ýaly betbagtçylygy betbagtçylygy görüpdirler. Ýurduny mejbur ýagdaýda taşlamaly bolupdyrlar. Türkmen ilini taşlap, daşy ýurda gidip, bir oba bir oba bir kiçi oba hökmünde galyp ýa-da bolmasa başga bir halkyň içinde ýitirim boldular. Watandaşlar geljekde-de şular ýaly zat türkmen tragediýasy bolmaz ýaly biz diktatoryň hereketlerini bes etmeli. Halkymyz öz watanyny eline almaly. Biz diktator Türkmenistany aýryp hakyky halkyň Türkmenistanyny emele getirtmeli. Bizde başga çykalga ýok. Türkmenistanda özgerişikleriň we çalşmanyň wagty geldi. Atal-ogul iki sany prezident Türkmenistan döwletini we halky Talap bildirendi, boldy indi. Biz hakyky halka hyzmat edýän täze Türkmenistan döwletini ça ýanky gurmaly we şonuň içinde işleýän halkyň hökümetini gurmaly. Halka hyzmat edýän, halkyň kanunlaryny, halkyň ýa geljekde bagtly durmuşyny gurup biljek hökümeti saýlamaly. Onam öz seslerimizi berip, hiç hili falsifikasiýa etmän, kim saýlansa, şol saýlansyn, ýöne saýlan adam hyzmat etmeli halka. Ine, şonuň üçin biz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň wekilleri biziň watandaşymyzy Eýzi Fetr güni irteki namazyna, ýagny irteki Ramazan baýram namazyna siz metjitlere barmagyňyzy we şol ýerde baýram namazyňyzy etmäne çagyrýarys. Hemmeler hemme welaýatdaky ýaşaýan watandaşymyz ýakyndaky metjitlere baryp Ramazan baýram namazyny etmeli. Şol ýere gelen adamlar bilen baýram namazyna durmaly. Şo ýerdäki gelen adamlary gutlamaly, gowy sözler aýtmaly, baýram, şadyýan sözler aýtmaly. Şo ýerde birnäçe sagat oturyp, şo ýerde şadyýan baýramy bellemeli. Aşgabadyň töweregindäki ýaşaýan we watandaşlarymyzy Aşgabatdaky Aşgabatdaky bäş sany metjide çagyrýarys. Ine, esasanam ýygnanyp bolsa, Görogly köçesindäki, Aşgabadyň Görogly köçesindäki ýaşaýan er ýerleşýän Ertogrul Gazy metjidine erteki Ramazan baýramy baýramyna size baýram namazyna çagyrýarys. Eger-de siziň Aşgabatdaky Ertogrul Gazy metjidine barmak mümkinçiligiňiz bolmasa, onda siz islendik metjide baryp bilersiňiz, Aşgabadyň bäş metjidiniň islendik metjidine baryp bilersiňiz we şo ýerde öz baýram namazyňyzy edip bilersiňiz. Baýram namazy gutaransoň, derrew pytramaň, derrew öýüňize gaýtmaň. Şo ýerde bir-biriňize şadyýan sözler aýdyp, bir-biriňizi gutlap, şo ýerde ýaňky öz arzyňyzy, öz ýaňky nägilikleriňizi bildirip bilersiňiz ýa-da Özüňiziň baýram ýaňky baýramdaky islegleriňizi aýdyp bilersiňiz. Ine, hormatly watandaşlar, eger-de şol ýerde size MHM wekilleri ýa-da polis wekilleri bol indi daraň diýip kowup dursa, onda düşüniň şoňa, şolara, siz biziň dinimizi synýan bolsaňyz, eger-de siz musurman bolsaňyz, siz biziň baýram günümize azar bermäň. Eger-de siz Musulman dinimizi kabul etmeýän bolsaňyz, eger-de siz Gurbanguly kezzapdy we onuň kezzap hökümeti golýan bolsaňyz, onda sizi Alla-da gowy görmez. Onda siz, ýaňky, kapyr bolýaňyz diýip düşündiriň şolara. Biziň musulman dinimiziň, ýaňky, baýramy biziň Türkmenistandaky ýaşaýan hemme adamlar üçin, diňe Gurbanguly üçin däl ýa-da belli bir adamlar üçin däl. Şonuň üçin bul biziň baýramymyz. Biz şo baýramymyzy elimize almaly. Biz şo baýramdan başlap öz zadymyzy, ýagny öz Watanymyzy, däp-dessurymyzy, öz baýramlarymyzy goramaly. Bulary eşitseň, ýagny bulary diňläp dursaň, bular diňe biziň hemme haklarymyzy, hemme azatlyklarymyzy ýatyrmak bilen. Şul parahor hökmedi. Hormatly watandaşlar, ine şol metjitlere baryp bilmeseňiz, ýa-da bir kiçi metjide barsaňyz, onda şäherde aýlanyň birki sagat. Bu metjitden o metjide baryp, o ýerde namaz okaň. Garaz, öz azatlygyňyzy, öz ýaňky diniňizi, dine bolan söýgiňizi görkezip aýlanyň. Ol biziň hakymyzdyr, biziň mukaddes hakymyzdyr. Konstitusiýada berkidilendir şul haklar. Şonuň üçin biz sizi ýaňky baýram namazyna çagyrýarys. Hormatly watandaşlar, men size ýaňky Görogly köçesindäki ýerleşýän Ertogul Gazy metjidini görkezeýin, şol ýerde siz görübilersiňiz ine. Şu metjide barsaňyz has gowy bolar. Sebäbi Şu metjitde biz esasy adamlary ýygnarys we şo ýerde, ýagny, ine, men görkezýän, şo ýerde esasy adamlar ýygnalar-da, şo ýerde uly Ramazan baýramy, ýa-da baýram namazy geçer. Oňa ýygnanyp, onuň içine girip bilmeseňiz, daşynda, köçede, Ýaňky namaz ediberdiňiz. Şo ýerde üýşüň garaz, şo ýerde üýşüp, halk öz çäresine, halk öz baýramyna awtonom ýagdaýda ýygnanyp bilýänini görkeziň. Ine, üns berseňiz, şu Görogly köçesi, ine, hormatly watandaşlar, şu Görogly köçesinde, ine, Ertogul Gazy metjidi bar. Şu metjide baryp, Ýaňky baýram namazy okap bilersiňiz. Hormatly watandaşlar men şunuň bilen öz gysgajyk efirimi gutarýan we siziň hemmäňize birinji bilen roza aýynda edýän dilegleriňiz kabul bolsun diýýän. Bizem Alladan dilegler edýäs Türkmenistanda ýaşaýan halk halkymyz adalatlyk asudalyk adatly adatlykly we bagtly durmuşda ýaşasyn diýip Biz Alladan dilegler edýäris. Hormatly watandaşlar, Türkmenistan hökman azat bolmaly. Biziň halkymyz hökman diktatorlaryndan dynyp, azatlyga çykmaly. Türkmenistan hökman azat bolmaly. Sag boluň, hormatly watandaşlar!